Лӗпӗш ачасем валли
Вӗтӗр-шакӑр тусӑмсем, кӑлтӑр-кӑлтӑр кускаласа кун каҫа вылярӑр-и? Ҫил ачипе ӑмӑртса урам тӑрӑх чупрӑр-и? Каҫ енне ӗшентӗр-и? Шӑкӑрин ларса тухрӑр-и?
Эппин, пӗчӗк тусӑмсем, Уйӑхпи юмахне юптармашкӑн тытӑнар.
Шӑпланса, кӑштмӑрлатса юмах ҫӑмхине сӳтер. Мӑр-мӑр. Уйӑхпи юмахӗсем.
Ырӑ каҫ пултӑр, ачасем, юмах халап тусӗсем. Ҫутӑ уйӑх пек ҫутӑ салам пурне те. Паян эпир сирӗнпе виҫӗ ӑслӑ канаш, казах халӑх юмахне итлӗпӗр. Юпа тӑрринчи юмахне те, хапха тӑрринчи халапне те халех сире ярса парӑпӑр. Эппин, шӑпланса та лӑпланса, меллӗн кӑна вырнаҫса юмах юптарма тытӑнар. Пуҫӗпе пуҫлар та Ҫӳрипе вӗҫлер.
Пӗр пуян казахӑн пӗртен-пӗр ывӑл пулнӑ. Вӑл пӗр маях лаша кӗтӗве пӑхнӑ. Пӗррехинче ун патне паламан ҫын пынӑ та Ача, эсӗ мана хӑвӑн лашусене пар-ха, эпӗ сана уншӑн виҫӗ ӑслӑ канаш парӑп, тенӗ.
Ачам, ҫӑкӑр-тӑварпа хӑналаканшӑн нихӑҫан та тӑшман ан пул. Ир хатӗрленӗ апата ан йӗрке. Сылтӑм аллу ҫапӑҫма вӑрҫӑ пуҫласан сулахаин ӑна чармалла.
Ҫак сӑмахсене каланӑ хыҫҫӑн палламан ҫын лашасене ҫавӑтнӑ та куҫран ҫухалнӑ. Киле таврӑнсан ывӑлӗ ашшӗне палламан ҫын пирки пӗтӗмпех каласа панӑ. Ашшӗ тарӑхса кайнӑ, Ывӑлне вӑрҫса пӗтернӗ, унтан килӗнчен хӑваласа кӑларса янӑ. Чылай вӑхӑт ҫапкаланса ҫӳренӗ каччӑ. Ҫӳресен-ҫӳресен хулана ҫитнӗ те хан керменӗ патне пынӑ. Ӑна кермен сыхлавҫисем курнӑ. «Эсӗ кунта мӗн туса ҫӳретӗн?» – ыйтнӑ вӗсем.
«Пӗр-пӗр ӗҫе вырнаҫас кӑмӑл ҫук эс, а?» «Мӗншӗн вырнаҫас мар? Эпӗ сывӑ ҫын вӗт. Ӗҫӗ пулсан мӗншӗн ӗҫлес мар? Кулачӑ ҫиес тесен кӑмака ҫинче выртма юрамасть.
Сыхлавҫӑсем хана вӗсен хулине паламан йӗкӗт килни пирки пӗлтернӗ. Вӑл ӑслӑ ача, ханшӑн усӑллӑ ҫын пуласшӑн тенӗ вӗсем. Хан ҫав ӑслӑ ачана хӑй патне кӗртме ыйтнӑ. Хан ӑна курсанах йӗкӗт ун кӑмӑлне кайнӑ. Ҫавӑнпа вӑл ҫамрӑка хӑйӗн хӳтӗлевҫи тунӑ. Шанса панӑ ӗҫе каччӑ тивӗҫлӗн пурнӑҫланӑ. Сахали нумай вӑхӑт иртнӗ, Хан арӑмӗ ҫав йӗкӗте юратса пӑрахнӑ. Лешӗ паламан ҫын панӑ пӗрремӗш канаша аса илнӗ.
Ҫӑкӑр-тӑварпа хӑналанӑшӑн нихӑҫан та тӑшман ан пул.
Йӗкӗт хан арӑмӗпе пӗрле пулма килӗшмен, Ҫавӑншӑн хӗрарӑмна тавӑрма шутланӑ. Вӑл упӑшкине каҫ унпа хӑйне тӳрккес тыткалать, иртсе кайма та памасть тесе евитленӗ. Эпӗ ӑна вӗлерме хушатӑп,
тенӗ хан. Тепӗр кунне вӑл кӑмака хутакансем патне ҫул тытнӑ. Ҫул ҫинче ват хӗрарӑмпа тӗл пулнӑ. Ывӑлӑм,
манӑн ҫӑкӑра тутанса пӑхсамччӗ. Сӗннӗ лешӗ каччӑ тав тунӑ ӑна. Анчах та вӑл хан ыйтнине пурнӑҫлама васкатӑп тенӗ. Халӗ ир-ха. Унӑн хушӑвне те пурнӑҫлама ӗлкӗрӗн, тенӗ ватӑ хӗрарӑм. Ҫав вӑхӑтра каччӑ палламан ҫыннӑн Иккӗмӗш канашне аса илнӗ.
Ир хатӗрленӗ апата ан йӗрке.
Вӑл те хирӗҫлемен. Ватӑ хӗрарӑмпа пӗрле юрттӑна кӗрсе кайнӑ. Шӑп ҫав хушӑра Хан мӑшӑрӗ ӑна пула качча вӗлерме хатӗрленни пирки пӗлнӗ. Ним тума аптранипе вӑл йӗкӗте юлашки хут курса юлас тесе кӑмака хутакансем патне вӗҫтернӗ. Анчах унта ҫитсенех хӗрарӑма ярса тытнӑ та кӑмакана пӑрахнӑ. Ватӑ хӗрарӑм патӗнче апатланнӑ каччӑ кӑмака хутакансем патне ҫитсен пӗр михӗ кӑмрӑк пуҫтарнӑ та хан патне кайнӑ. Сывӑ та тӗрӗс-тӗкел качча курсан хан тӗлӗнсех кайнӑ. Ҫав вӑхӑтра ӑна мӑшӑрӗ таҫта ҫухални пирки пӗлтернӗ. Ӑҫта кайса кӗнӗ? Никам та пӗлмест. Хан кӑмака хутакансенчен каччӑ епле майпа чӗрӗ юлнине ыйтса пӗлме янӑ. Лешсем ҫапла хуравланӑ. Хан хушнӑ пекех, вӗсем патне килнӗ пӗрремӗш ҫынна кӑмакана ывӑтнӑ. Кӑмака хутакансем патне хан арӑмӗ пӗрремӗш чупса ҫитнӗ. Ку хурава илсен хан тарӑхса кайнӑ, качча тухатмӑш тесе хӗнеттерес тенӗ. Анчах та лешӗ «Таксир, эсир мана шеллесен сире пӗтӗмпех каласа паратӑп», тенӗ.
«Юрать, юрать, калай пин». Килӗшнӗ хан. Эпӗ пуян ҫын ывӑлӗ пулнӑ. Кашни кун атте лашисене пӑхнӑ. Пӗррехинче ман пата палламан ҫын пынӑ та лашасене ӑна пама ыйтнӑ. «Сана уншӑн виҫӗ ӑслӑ канаш калӑп», – терӗ вӑл мана. Эпӗ килӗшрӗм. Ҫӑкӑр-тӑварпа хӑналаканшӑн нихӑҫан та тӑшман ан пул. Ир хатӗрленӗ апата ан тирке. Сылтӑмаллу ҫапӑҫма вӑрҫӑ пуҫласан суллаха ен ӑна чармалла, терӗ вӑл мана. Вӗсене астуса юлтӑм эпӗ. Анчах та киле таврӑнсан ӗҫе пурнӑҫлайманшӑн мана атте килтен хӑваласа кӑларса ячӗ. Чылай ҫул ҫӳренӗ хыҫҫӑн эпӗ ҫак хулана ҫитрӗм те эсир мана хӑвӑр пата илтӗр. Ҫак таранччен сирӗн мӑшӑр мана пурӑнма памастчӗ, хӑйне юраттарасшӑнччӗ. Ӑна савсан эпӗ пӗрремӗш ӑслӑ канаша хирӗҫле кайӑп тесе шутларӑм. Ҫавӑнпа ҫак ҫылӑхран тарса ҫӳрерӗм. Эсир мана кӑмрӑ килме ярсан ҫул ҫинче эпӗ ватӑ хӗрарӑма тӗл пултӑм. Вӑл мана хӑй патне иррех хатӗрленӗ апата тутанса пӑхма чӗнчӗ. Эпӗ ватӑ хӗрарӑм хыҫҫӑн юрттӑна кайрӑм. Хӑпӑл-хапӑл ҫырткаларӑм та кӑмака хутакансем патне эсир хушнӑ пек Кӑмрӑк илме ҫул тытрӑм. Сирӗн мӑшӑр ӑҫта кайса кӗнине пӗлместӗп. Эпӗ ҫакна ҫеҫ каласшӑнччӗ. Хан качча питӗ тимлӗ итленӗ хыҫҫӑн ҫапла пӗлтернӗ. Эсӗ айӑплӑ мар, тенӗ. Ман мӑшӑр хӑйӗн пуҫне хӑех ҫирӗм. Ҫак Калаҫу хыҫҫӑн хан качча паха парнесем, ут парнеленӗ те килне кайма ирӗк панӑ. Чылай вӑхӑт утнӑ вӑл. Тинех тӑван аул курӑнса кайнӑ. Унта ҫитсен качча иккӗленчӗк шухӑш ҫавӑрса илнӗ.
Эпӗ килтен тухса кайнӑранпа чылай вӑхӑт иртрӗ. Манӑн мӑшӑр халӗ мӗн тӑвать-ши? Ҫапла шутласа ҫӗрле юрттӑна кӗнӗ те унта палламан йӗкӗте курак кайнӑ. Вӑл хӗҫне енӗнчен кӑларса ҫӳле ҫӗкленӗ ҫеҫ ҫав самантра виҫҫӗмӗш ӑслӑ канаша аса илнӗ. Сылтӑмал ҫапӑҫма вӑрҫӑ пуҫласан сулахайин ӑна чармалла. Сылтӑм алӑ ҫийӗнче хӗҫ тытнӑ сулахай алла чарнӑ. Арӑмӗ вӑранса кайнӑ та кӑшкӑрса янӑ. Упӑшки ӑна улталатӑн тесе вӑрҫа пуҫланӑ. Эсӗ килтен тухса кайнӑ чух ман ҫие юлнӑччӗ. Ҫак йӗкӗт – сан ывӑлу. Ашшӗ ывӑлне ыталаса илнӗ. Арӑмӗнчен каҫар ыйтнӑ. Ҫапла арҫын тӑван аулне, ҫемйине таврӑннӑ.
юмах ятӑмӑр юптартӑмӑр кӑшт кӑна шахвӑртса та илтӗмӗр анчах юмахӑн та виҫи пур кам итлерӗ ҫав маттур тата кашни япалан хӑйӗн йӗрки хӑйӗн вӑхӑчӗ халь эсир те ачасем пурне те ырӑ каҫ сунса ҫывӑрма хатӗрленӗр чипер юлӑр Тутлӑ чӗлӗксем курӑр. Юмаха Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ артисчӗ Владимир Григорьев тата Василий Иванов, Григорий Петров, Светлана Лукьянова артистсем вуларӗҫ. Юмах текстне туссен юмахӗсем кӗнекерен илнӗ. Кӑларӑм редакторӗ Алина Герасимова, сасӑ режиссерӗ Дмитрий Ефремов.
Юпи юмахӗсем